Alexia One TV. Alexia One TV.
Alexia One TV. Yɛsɛ abofra hu ne nsa horow ne mpɛ ne didi te wo deɛ kɔ yɛbɛba woyɛ dɛn ɛbɛfa ɛbɔ so a ɛbɛkyɛ wasa agano sɛ bɛwɔ kyɛ van dijk I want to urge you to keep watching Alexia One TV positive vibe selling

Selay! Yɛka sɛ Nana Kofi Renkyi anaasɛ Jesus One Touch a, ɔdawroma, ɛyɛ hwan ara ne Jesus One Touch? Ɔhyɛ abrabɔ no ase wɔ hefa? Yoo, meda wo ase. Jesus One Touch yɛ Kuapem ni. Am sɛ me papa efi Ɔkrɔpɔn, me maame efi Dɛw. Na me papa akyi fi Ɔkomfo Anɔkye ekurom a ɛyɛ Awukogua. Anɔkye fie na mifi. Na Ɛm sɛ mebɛhyɛ ɔbra no ase no, na misua. Medu bɛyɛ sɛ 10 to 15 years na mekɔtena me maame nua bi nkyɛn wɔ Sunyane. Ba Sunyane hɔ koraa na ɔka sɛ menka mehu mehu hɔ. Nti kakrakakra mu ara ni ɔden no ara na Nyame adom mebaa me kurom dɛw na mebɛhyɛ sukuu kakra ase. Enti mekɔduu baabi no, m'adwuma a medii kan yɛɛ no na nneɛma nkɔ yiye. Bere a na maka wɔ ɔbra mu nso sɛ mɛma ɔbra nsan me ho da biara da. Enti mifii ase sɛ mɛtɔn ahabanduro. Mifiri hɔ no, me maame tɔn ɛnam. Ɛnam bɛn? Me maame tɔn nkranteɛ nam biara bi. Nubunam biara bi. Enti ɔtaa de soma yɛ akra. Mm. Nti mmea nso yɛ nenam mu kakrakra. Na ɛbaa sɛ yɛka sɛ Nigeria ba so nti me nso mekɔ Nigeria mekɔ Nigeria mekɔ strɔge wɔ hɔ meduu Nigeria bɛyɛ sɛ two months ɛna mefa ship stroway mhm. nya fantefoɔ ayɔnkofoɔ mhm. nti yɛfa stroway no ne yɛnim kae sɛ yɛkɔ aburokyire ɛna de kɔsie wɔ Ivory Coast nti yɛkɔduiɛ no na emu nsɛm deɛ yɛnka. Baabi a wobɛnya daa no na mmaa no a wɔbɔ preman no mhm. wɔn wie a anadwo bɛ sɛ twelve o'clock ebi a one wɔn awie ansa na koraa wɔ so wakɔ srɛ wɔ hɔ no ada oh. nsuo mu wɔ mmarima ho nsuo nyinaa agya yɛ dɛm saa oh. na ɛde struggle a. na me san nyaa another ship stroway na me faeɛ me faeɛ no ɔno nso nkɔ nkɔ nkɔ kɔ a ɛdeɛ kɔsi baabi te sɛ ɛɛ eh, Liberia ah, adeɛ na ɛkɔ yi mhm. ɛwɔ nso menam so saa bɛɛ sɛ one week mhm. na menya another stroway nyame nkyɛ adeɛ na ɛde me kɔsi baabi yɛfrɛ no Greek Aburokyiriman mu tebekwa na adwuma a ɛwɔ hɔ paa a ɛyɛ kɔmmɔn no yɛ adwuma te sɛ ah, adwuma te sɛ ship mu adwuma nti ɛkɔ a na sɛ yɛ ship no bi ba nigeria bi kɔ wei nti ɛma akyire no kora mebɛyɛ adwuma wɔ apapa wharf ɛna tinkan island ɛwɔ nigeria nti mema eh, memani ɛden paa mhm. nti mehu asikafoɔ eh, bi a wɔwɔ sika wɔ um, Nigeria hɔ ne yɛyɛɛ a na wɔn de ship baeɛ nti ships na ne fi Nigeria nyinaa ba Ghana ne yɛn nsa hyɛ ase eh, Duke of Nnewi me ne na ayɛ adwuma Nigeria Express eh, Renvi Deborah Renvi deɛ koraa ɛkɔ senge wɔ eh, Ivory Coast mm. yeah. ti efi anum aa na mesan baa fie Enti mebaa fie no mu ara nkakrakra na mebɛyɛ mebaeɛ na me strɔge sɛ mɛyɛ adwuma nkakrakra but emu mu ara na maa mebaa nkran nti mebaa nkran no na nyame de ne nsa kaa me oh. Enti na me ne ɔsɔfo bi anyɛ adwuma da. Ba mete hɔ da na menim sɛ Nyame bɛn me because me maame tete me wɔ Methodist ɛna me papa nso tete yɛn ɛwɔ ɛɛ eh, Pentecost. Wow. Ɛna me maame nua no nso a mekɔtena ne nkyɛn na ɔno nso ɔyɛ CAC. Mm. May so rest in peace. Nti wɔn a mefa wɔn nsɛm nyinaa na Wɔn nyinaa pɛ Nyame asɛm. Enti ɛno mu ara na mebaeɛ na biribi baa me sɛ menkɔ waiting wɔ SCC. Ɛnɛ wohwɛ SCC road a wɔmfrɛ baabi sɛ London bar mhm. baabi a ahyɛwofoɔ no gu no mmepɔ tenten na obiara ni hɔ nti me nko ara na mekɔda hɔ ne yɛnsii dan bi wɔ hɔ hmm. nti meda hɔ asaa na meyɛ fasting na mankɔ hɔ sɛ mekɔ because meyɛ sɔfoɔ Mekɔ hɔ sɛ mekɔyɛ mpaebɔ. Adeɛ baako a menim sɛ sɛ Nyame sɛ ɔbɛfrɛ wo a baabi a ɔpɛ bi ɔde wo fa. Enti mekɔɔyɛ mekɔda a wɔbɛyɛ sɛ 21 days na meyɛ fasting. Enti mewɔ hɔ ara edu mmere a ne nwira wɔ hɔ paa no bia mesi dan na wantɛn bi na bɛdɛ kwan da hɔ kɔ. Ɛna mehwɛ police car bi baa hɔ. Wɔsɛ wɔn taa am robbers. Nti wɔn bisa sɛ deɛn na meyɛ nso me deɛ mebɛbɔ mpae wɔ ha ɛhɔ yɛ afuo yɛ bush bush nti wɔn hu sɛ na meteɛ no na wɔn sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ me na ɔkɔɛ na wɔn fa kaa bi a wɔn de fa hɔ no wɔde kɔɛ eti mekɔ mekɔ tɔlɛt a na mede dua na ɛpepa me ho. Enti na mepɛ na ɛnyɛ sɛ mete me ho so a afei nneɛma agye nsam. Enti mekɔ no anyɛ sɛ mede biribi akɔyɛ. Enti ɛhɔ mu no ara na ɛbaa sɛ mepɛ pepa bi wɔ hɔ. Enti mekɔhu ntomago bi metwe ne tenten bɛdu ha. Metwe ha bɛdu ha na ɛma na mekɔ toilet. Meba no na me nan san pem saa ntomago no abiem. Ɛwɔ bush hɔ. Bush hɔ. Ɛna mesɛ metwe metwe a. Baabi a na ɔda bɔ mpaeɛ. Ɛhɔ no.
Metwe aa efi fam ba na ɛyɛ asɔfo ataadeɛ gown. Eesh asɛm ni. Nti ɛhɔ no na mo sɛ ee nadeɛ nie nti mɛmfa mpepa me ho ba nso na ɛyɛ awɔ wɔ hɔ eti mesi fam a na makɔfa nsuo agu polythene bag mu. Enti mesaa nsuo no guu pɔlete bag mu kɔɔ soro hɔ no na mede atadeɛ no kɔhyɛɛ mu aa sɛnea ɛbɛyɛ a emu fi no bɛfi. Enti ɛnkɔduu anwummere meyɛɛ no saa na mehataeɛ. Ɛnkɔduu anwummere no na mede nsuo no dwareeɛ. Enti anwummere no afei awɔ ba ntontom no mede kataa me ho no mede kata me ho a afei mehu mehu nneɛma bebree. Enti ɛhɔ na mehu sɛ Nyame pɛ, wafrɛ me. Nti ɛhɔ a me dii amirika na me sii fam na mekɔ bɔ me brɔda amaneɛ sɛ mpa ne kyɛw. Nyame afrɛ me batɔ ɔ ɛɛ eh, na sɛ mmerɛ no nso maba Nigeria mekɔ Nigeria na mehyia owura bi yɛfrɛ ne Ben wɔ kaa mu na ɔkuta picture eh, eh, papers bi a ɔkan na ɔsɔfoɔ no a yɛfrɛ no TV Joshua na ɔwɔ mu. Ntsi Ghanani no bɛɛn na ɔse oh ɔpɛ obi kor a papa no betumi dze ɔdze no bɛba ha. Ntsi tsia me kɔbɔɔ me brɔda baako amanee a yɛfrɛ no Nana Yaw, ɔno so ɔwɔ Rollens Park sesei a, ɔwɔ ɔwɔ bi edwuma bi wɔ Marble House. Ntsi mebɔɔ Yaw amanee na ɔse okay ɔno na ɔwɔ biribi na ɔse me nua kuma ɔse yɛnkɔ. Nna yɛkɔfaa TBGI. Nti 1997 me na mede TV Joshua me ne me brother na ɛde ba Ghana. Ɛba Ghana, Ghana first. Yes.
Wow.
Ɔma ha ɔntu kwan koraa da no yɛn na wɔn start etu kwan. Wow.
Na ebewie akyire no papa no ka kyerɛ me sɛ mɛyɛ nyame adwuma. Ɛyɛ TV Joshua.
TV Joshua.
Akyiri ansa na mebaeɛ a mebɛdaa nti mede ne baa ɛm ɛɛ yɛfrɛ sɛ Kaneshi complex mm. obi ɔkɔ obi no nti nnipa bebree nam so baabi nti akyire no a ɔkɔeɛ no na mekɔdaa mepɔ no so no mhm. ɛhɔ na mehu saa atadeɛ no nti mehu atadeɛ no na mebɔɔ me brɔda amaneɛ sɛ nneɛma anyi o mepɛ nea mahu ni ba mɛmɛpɛ sɛ meyɛ nyame adwuma Enti, ɛhe na yebenya no? Onyaa baabi wɔ White Cross, ɔwɔ asase bi wɔ hɔ. Kodi hɔ three months. Ɛyɛ asɔre no a, wobɛhu na mede mfoni bi abobɔ, Yesu mfoni abobɔbɔ mango no ho. Na mekuta megaphone. Na first day na mekɔɛ no, menya nipa 12. Hmm. Yes. Cos me mmayewa bi baa wɔn ho ntwam na so wɔma me ma ɛɛ eh, wei bench ɔte awia mu na ɔkɔfa bae na mekaa n'asɛm na bobɔ obi din na ɛfaeɛ na ɔkɔfa bae ne nipa 12 nti yɛyɛ adwuma no na yɛsan baa white cross ɛkwan no ho pɛɛ wonam hɔ sisi a wɔn de ayɛ park aberewa no is about ninety something years sisi a ɔte hɔ maame ne na ɛmaa me baabi yɛ a mede yɛ asɔre nti ɔne mu a nkakra nkakra kakra na mede kɔ pie oburogo yɛ a ɛnɛ edin no bae sɛ jesus one touch enti me din no bɛtene kurom mu ghana ha deɛ ɔsɔfo bɛn na ɔsɛ ebi a na odi m'anim no wonim me megye megye nyankopɔn di na menim nea nyame ayɛ enti a na daa meka kyerɛ nyankopɔn sɛ na atiefo sɛ sɛ me makɔgye aduro da na mebɛyɛ bible ahyɛ nyame ntua meka ada asɔfo no ebi gye aduro ah, well this is what i'm going to say enti ɛbɛwie akyire no M'adwuma no bɛtrɛɛ buses wɔ baabi a Jesus one touch, Jesus one touch. Ɛna wɔn fa kwati kwan so ebi sɛ me din sɛ me ne me ba. Yɛbɛba hɔnom no na ahyɛseɛ na wokɔ sukuu no sukuu bɛn pɔte na wokɔɔyɛ na wokɔduru he fa na level no experience a wogaini wɔ sukuu wɔ Dewele primary school ɛwɔ akuapem ɛyɛ dɛw manu akyire na na ɛte sɛn school feeling no saa time no oh, me ankasa no na masterfoɔ ne adeɛ no nyinaa no mewa okay yeah me me me me school no mu koraa na ma mehu sɛ nyame afrɛ me Kɔ na m'ani so ɔhye, me maame yɛ ɔhemaa. Enti medii amirika saa na me nan bɔɔ obi akokɔ na owuiɛ. Tobo, wowɔ sukuu mu during your school time no, wodi amirika na woyɛ obi a w'ani so ɔhye na wo nan pem obi akokɔ. Akokɔ. Wo nan benkum anaa nifa? I don't know.
Ɛna ɛbɔ akokɔ no wɔ borɔn no mu hɔ na owuiɛ. Ɛna maame no. Na wodi mirika? Ɛɛ na ɔde ɔkɔm de me ba bɛdidi. Enti ɛhɔ ara na maame no de akokɔ no baa me ma wobɛkasa kasa kasa kasa. But now I feel sɛ. Sɛ maku no koraa mpo a, no matter how a price me maame betua. Ba maame no sɛ ɔpɛ n'akokɔ. The same akokɔ na nya ne akokɔ no. Ɛna me wɔfa sɛ ah na wɔn wate wei bi da. Ɔso anhyɛ dɛ ɔdi amirika ɛna aboa no hyɛ nna ntɛm na ebi a wawu a. Nti me dɛ me fa akokɔ ma ma ɔnya ɔnya na me dɛ me to baabi. Mo ma me aduane na me maame sɛ deɛ na me yɛ no. Sɛ ama na deɛ na me sɛ me nyɛ. Enti akokɔ no da hɔ saa, mididi no ara, mete akokɔ bɛn ma mete kɔkɔkɔkɔ no asɔre. Ɛna ɔnante kɔɔ ne wura no fie hɔ. Enti ɛhɔ ara na mehu sɛ no wu. Me maame ka kyerɛɛ me sɛ, Me ba wei, mennim nea wobɛyɛ wɔ wiase daakye. Ba metrace me history. wɔ Akuapem no, mifi Ɔkɔmfo Anokye fie. Nti wo se wo firi Ɔkɔmfo Ɔkɔmfo Anokye fie? Ah, mi firi Ɔkɔmfo Anokye fie.
Na adeɛ baako a ɛwɔ sɛ, um, Ɔkɔmfo bi a ni hɔ wotumi kyɛn Nyame. Na Kɔmfo Anokye ɔbaeɛ no, nkan tete nea mehu ne sɛ wɔn a wɔbɛkɔ kɔsoa wɔn no ne wɔn tɔre no bɛyɛ kɔmfoɔ, na anka ɛsɛ sɛ anka wɔde Bible na ɛhyɛ ne nsa. Enti ɛkɔbaa saa no, ɔbɛpɛfam no kɔɔ Kumase na ɔyii sikagua kɔfi no. Efie hɔ na mefi. Si efie hɔ ankasa. Efie hɔ na memefi.
Me sista koraa yɛ ɔhema hɔ. Enti A Akyire no bɔeɛ nso baeɛ, ɛbɛkɔmfo, ɛbɛkɔmyɛ, ɔno nso bɛpɛfɔmyɛ. Enti mene the third person a maba mekuta Bible. Ɛwɔ fie hɔ.
Efie hɔ. Woyi ɔkɔmfo anɔkye, woyi Ɛne bɔe, bɔe. ɛna wo, Jesus one touch. Mene the third person a maba a me mekuta Bible. Ebi bɛfiri eh, efie hɔ aba bio. Oh, yeah.
Yɛasefoɔ bebree asɔfoɔ. Masefoɔ bebree.
Bebree. Ɔsɛe kwa a menim nyinaa, wɔn dɔɔso. Rev. Prophetess Atepi, Yɛdɔɔso, but the fact ne sɛ wɔn a yɛbɛto wɔn no de nyamesom na ɛtete yɛn. Mm-hmm. Enti ne yɛn nye biribi yɛn ni anim ara sɛ Bible. Bible. Wɔda sɛ, enti efiri hɔ no ɛna mayɛ adwuma yi, mapirikyi wɔ aburokyire, akyinkyin wiase bebree ɛbɛpem na meda ho yɛ adwuma. Ba woka Hebrews 12 verse 8 a, Bible sɛ, ah, nea ɔnkɔ tete nsɔhwɛ mu no, no mfi Awurade. Enti me a me nuanom asɔfoɔ no bi set me up. Kwan bɛn so? Yeah.
Na me ne girl bi na ɛwɔ hɔ. Mhm. Saa ta na menyɛ sɔfoɔ. Mhm. Ɛna me ne ne nyinsɛm bi. Ɔhwɛ me ne n'abusuafoɔ hwɛ me asɛm a meka wɔ nim sɛ ɛnokorɛ. Girl no.
Ɔhwɛ wo ne w'abusua. N'abusua wɔn hwɛ me sisi a ne n'abusuafoɔ asɛm a meka wɔn nim sɛ ɛnokorɛ. Me ne no woeɛ. Me ne no nyinsɛn wɔn sɛ ɛnyɛ me because na nneɛma anyɛ yie. Mm. Na me ne no da kiosk mu. Mm. Kiosk no wɔ yɛ kuro mu sisi a. Mm. Enti wɔn de yɛfunu no kɔhyɛ obi wɔ tɛma. Filling station ɔhyɛ nipa yɛ adwuma filling station. Enti wɔn a ɛkɔeɛ no ebi wɔ hɔ sisi a. Wɔn kɔ hyia yɛ no. Yɛ kuro mu no foɔ no wɔn kɔɛ. Ebewie akyiri a Nyame frɛɛ me no, a mekɔ me fie mu ne me kurom nneɛma nsesa no, ɛnna wɔn de akwadaa no bɛpaa me kyɛw. Ei! Sɛ akwadaa no yɛ me ba! Enti mebɔɔ me sisters amanneɛ ne wɔn sɛ ɛnyɛ hwee, mennye. Enti mefrɛɛ me brada wɔ US na me brada sɛ, Ah, deɛ nti na wobɛgye? Enti wɔn yɛɛ a me nuanom mmaa no me ne wɔn na ɛwɔ a, nea ɔwɔ aburokyire deɛ ɛyɛ me ne na ɛwɔ a, na megye akwadaa no. Enti asɛm a mekae Onyankopɔn a me ne wo mmienu som no no, sɛ ɔte ase te sɛ mennim no a, Ɔyɛ adanseni. Medi atoro a, ɔmpa no si me. Ɔmfa agradaa nsi m'apampam. Yare a yɛnsa wɔ wiase nyinaa, ɔmfa no nyinaa ma me. Ɛyɛ bɔkɔɔ.
Wahu, ɛtɔ da bi a nyamesom yɛ den. Na nyamesom nyɛ abrabɔ ketewa. Enti ɛkɔbaa saa no, ɛna ɛbaa sɛ mimi tu kwan. Mebae na yɛsɛ me wɔtoma de ne nsa wura me ba no ase. Nti wɔn de. Meba o, um, yɛmfa no baako baako. Wobɔ ɔbrɛ a amanneɛ wɔ US sɛ wɔn de abɔfra no abrɛ abɔfra a ebire bi atwa mu ne aban yɛ akɔ akɔdi agorɔ pɛ na anya sɛ four years. Four years. Aha, a wɔn se wonni bi nti ɛnyɛ wo ba no no no. Wɔn de no akɔma nipa foforɔ ɔyɛ adwuma wɔ filling station. Akyire wɔn asaa de no aba back sɛ wo deɛ nti wɔn pa wo kyɛw. Nti ɛhɔ ekosii sɛn? Nti wɔn yɛ na mɛmɛ deɛ megye akwadaa no. Okay, ɔbaa na bɛrima.
ɔbɛrima ɔbaa nti sɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ nipa mi nso mi gye no nti mi gye no no mi ne ne bɛ tena yɛ efa akora yɛ asɛm mi yere wɔ hɔ mi nuanom mi wɔ fasefoɔ efie no yɛ dɔɔso nti mi tu kwan no mi ba yɛ na mi kɔ na mi piti wɔ peace fm radio bebree nti mi ba no wɔn ka kyerɛ mi sɛ mi yere ka kyerɛ mi sɛ mi watchman de ne nsa bɔ mi ba panyin baako tɔn. nti ɔbɔɔ no amaneɛ no ɛna ɔno bɔɔ me amaneɛ na already no nso na akwadaa no eh, me ba na me me eh, me wo eh, me me me wa maame- ɔmo de na abrɛ wo no okay na akɔyɛ sɛ mmiri biara nsɛm a ɔka sɛ ɔbɛso da ne yɛ sɛ ɔmfa dua mmɔ me yere tim no Oh. mefrɛ ne maame wɔ masa no so na mebɔ no amaneɛ na maame no sɛ ok ɔdeɛ memfa ma no ma nkɔ yɛ kuro no sɛ for hot enti menni hɔ na ɔbɛfa akwadaa no wɔ m'akyi nti akyiri ansa na me watchman nso de ne nsa bɔɔ me ba no to ɛna ɔbɔɔ ne maame amaneɛ ɛna ne maame frɛ me bɔɔ me amaneɛ sɛ me watchman nea wayɛ ne nie ɔno deɛ ɔmpɛ sa saa ta na wɔtata bus bi si me fie hɔ nti ɔse ɔne mu ne wɔn te no ɔne na watchman so ampa no ɔne ne di agorɔ na fie ne wɔn kan nkra ha yɛ a nti ɛhɔ na me brother ba baako kwaa me saa na ɔne deɛ na ɛnyɛ ɔno nko a na ɔne ɔba gɛwe mete ne mebɛto no wɔ mosquito net no onyame ɔhata soro sɛ mebɔ anyame mpa ne serɛ enti ɛhɔ no na mebisa no sɛ efo me ba no nso yɛsɛ wo ne hyɛ mosquito deɛ na ɔyɛ no sɛ omepa ɔkyɛw no deɛ manyɛ no hwe na mede ne nsa ne fa oh. na mehwe no asotorɔ na mepagyaa no kɔɔ acc police station ɛti na mesɛ policefoɔ no bebree nka nokorɛ nokorɛ ni ɔma yi mu yɛkɔɛɛ no ɔnte sɛ efo calm down no sɛ na wɔyɛ agyibefo, wɔka wɔn kasa ara, nanso wɔmfa no ntom. Wɔn se, memfa akwadaa no, eh, memfa eh, mmaa no mmra, na adeɛ kye a, mede no aba police station. Ah, anadwo o, nti me ne ne bae. Ahomakye me kɔ Peace FM, me kɔ pirikyi bae, mayɛ asɔ, mekɔyɛ asɔre, meba fie na ɔni hɔ. Wadwane.
Nti eight good months, eight good months. Enti me kɔ ba kɔ ba kɔ ba na me kɛ sɛ maame no me frɛ maame no sisa yɛ se ɛɛ me ba no wɔtuma de ne nsa wura n'ase omi sa ne ba no asɛm a maame no ka kyerɛ me sɛ oyɛ no korɛ ne ba no sɛ ɛyɛ no korɛ ɛmo so owa oh, dɛn me ma bibi ɛhia me ma nti ɛhɔ a ɛna ɔnfa akwadaa no bɛ ɔnfa no mɛ nsa akwadaa no suro. na ɔba no ɔnfi sɛn.
na ɔwɔ six years
enti after that no ɔmfa akwadaa no ma ɔmfa ne mma enti mekɔɛ na mekɔ maa n'abusua panyin ten ghana sɛ akwadaa yi kura me ne ne nyinsɛn mo si me ni bi enti mo amfa no ama me ɛnna a efirɛ sɛ nyame aboa me a mo de naba me gye yɛ no so nneɛma ma bɔ mo amaneɛ nie mo mfa akwadaa no ɔmlɛ sukuu a maame no abɛfa no wɔ m'akyi nti mo nyi sika yi na ɔkyena asɛm sɛ na ɛbɛyɛ ɔkyena mo nka mentumi nhwɛ me ma eight good months Ansa na maame no frɛɛ me sɛ, Wo se wonhwɛ akwadaa no? Buronya, yɛ fie wɔ kwan ho, mede nneɛma kɔ, me cars aba bebree, mede nneɛma kɔma m'abusuafo. Wo deɛ twɛn na wobɛhu. Ɛhɔ no ara ɛna polisi frɛ me sɛ, adeɛ bɛyɛ sɛ eight months ne wɔn frɛ me sɛ, yɛhia me wɔ Ɔkropɔn police station, na yɛsɛ me ne me ba da no so. What? Ah, me me ba! Eti yɛwe nam a afei nantwi nam a. Oh. Agwe ɛni awo ne fresh oh. deɛ yɛbɛwe. Okay. Mesu wɔn multiple visa. Mm-hmm. Enti sɛ yɛn no koraa adeɛ na mi nwane. Nti mi kyerɛ so wɔn nkɔ nti mi kɔɔ mi si mu kɔɔ ɛkorɔpɔn mi yɛ asɔre wie no na mi ne mi yere kɔɛ na mi yere nyɛ mu. Yɛbisa police panyin bi wɔ hɔ. Me kɛn wɔn na ɔhwɛ me. Ɔnsrɛ bɔn ne fɛfiri. Na anim na maame ne purufu sɛ ampa. Mibisaa no, maame no ka kyerɛɛ me sɛ ɛsɛ me ne me ba da. Polisini panyin no sɛ, No. Ommisa no. Maame no na ɛbɔɔ ma mibisaa no, ɔse ne ba ne sɛ me watchman. Esi dɛn na afei me na yɛde ato me so? Ɛna maame no, commander no de ne nsa bɔɔ wei no so. Ɔyɛ me sɛ ɔte ase, but mede wɔn nyinaa bɔne akyɛ wɔn, but ɔnka nokorɛ kɛkɛ. Yɛfrɛ no Mina. police commander onim asɛm a meka yi enti wɔn maa me so sɛ yɛmfa me nkɔ na inspector oh. bara nso wɔ hɔ ɔne investigator hɛmasa wɔn ayɛ nsom nyame
me mɛsom nyame ara te sɛ memɛwu biribi a nyame fɛ wɔ wiase because ebi a yɛhyɛ da somaa me sɛ nkɔyi nkurɔfoɔ bi enti yɛde me bɛtoo mu wɔ eh, mampɔn. Enti ni. Saa asɛm no nti, yɛde wo kɔɔ afiase. Wɔn hu nokorɛ no, nso maame no pushii me for his own interest. Maame no pushii me, mmea de me kɔɛ. Enti ɔde me kɔtoo cell. Ahomakye na ebeyi me nti mekɔto nkɔdaa baako baako wɔ eight baako wɔ nine na mbisa sɛ mɛma deɛ na ɛde mo ba ha na wei ayɛ sɛ wei ayɛ sɛ wɔne me nkasa na afei awɔse akye me mesuro me first time amakɔ cell. Hey. Ɛnna mibisaa sɛ, 'Na ɛhe na mɛkɔ tɔlɛt? Ɛnna wɔtenee wɔn nsa kyerɛɛ kɔn ase, bokiti bi wɔ hɔ. Sɛ ɛyɛ Awurade nti, ahomakye a wɔba bɛfa me aba Akra no, ɔman wei mu, ɔman wei mu, nokorɛ ni ha. Nokorɛ baako baako koraa ni ɔman yi mu. But they should, they should repent. Papa hyɛ den.
Enti wɔbɛfa me na mebisa policefoɔ sɛ, ah, Na adɛn na nkwadaa nketenkete me ne wɔn da sɛl hmm. eight nine years baako sɛ ɔdi wo ne ɔba da na sɛ me papa me ne me ba na ayɛ nti yɛ struggle a wɔn kɔhwɛ inside na obi ani hɔ ɛhɔ na mehu sɛ nyame bɔfoɔ na me ne bɛda yɛ
yɛkɔ so asɛm kpekpa kpekpa yɛde me to sɛl one year asɛm a menim hwee ministries kitikiti mediafoɔ nso gyeli nipa paa na wei ka ɛna wei ka But wo kan Luke twenty three verse thirty four ɔsi father forgive them oh. for they don't know what they are oh. doing. Ɛnyɛ obiara na wayɛ bɔne. Baabi a magye me din adu, mabrɛ na mo mapagya obi asɛm na wode makɔto agu m'anim ase. Ba ma nwene sɛ me nso mewɔ ma o. But heaven would heaven would decide eti ɛkɔ ba sa mi edi ko mi sɛ but judge no jailing mi no mi ka nsɛm sɔ ɔno mi de mi hu sɛ ɔnyɛ bɔnne bia because ɔte baabi mi si ɛdi ne nim no kura small boy ɔfɔ so yasɔ bɛ jail mi di agye di no ɛnyɛ post wo post no ɛnkɔ heaven kitikiti jesus one touch ne ne ba da nsam ɛna ne nsa ɔde ne nsa ɛɛ handkerchief no ɔde ne wei etimi misa ghanafoɔ sɛ mo a mo hwɛ mi no wokan bi abɔ ho mpaeɛ ba you don't know what you have done because yɛsɛ me ne ne da wie a me de me ho nsuo gu handkerchief fitaa mu na me de ayɛ miracle oh oh oh adɛn tie nso saa asɛm no wɔn anfa ma kɔt na wɔn ne mo a mo hwɛ mi misa sɛ sa wɔn ne obi yɛ bibi na wɔfa ne ho bibi sa wɔde kɔ yɛ Aduru a na biribi a wobɛbɔ no amaneɛ. Deɛ nti na afei akwadaa no a ne ho nsuo mede kɔ yɛ mmerɛ mɛbɔ no amaneɛ na wɔn de apue prosecutors ne adeɛ no hyehyɛ nsɛm ma ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ne ɛtwa me tom ten good years. Ee Yehowa! Meyere nyam. Na meka kyerɛ wɔn sɛ sɛ memepie a meyere nyam ɔbɛwo Friday. Ɔwo Friday a Ɔbɛwo barima. Kumkyakyah yere no nso bɛwo Friday, ɔbɛwo ɔbaa. Ne nyinaa bɛ papers no. Me yere no wo Friday ɔbarima. Kumkyakyah yere no wo Friday ɔbaa. The same hospital, the same because Kumkyakyah nso yɛ madamfo. Mm. Wonim baabi yɛn Nyankopɔn te ase. Aduro ni baabi a meme kofi deɛ mɛsum Nyame till I die. Amen. Enti mekɔɔ prison hɔ no, mekɔyɛ adwuma bebree, but obiara ɔbonsam de wobɛkɔ nsɔhwɛm biara, God will compensate you. Mm. Mom yɛnkɔ bibi mu. Mepatro yɛde Job kɔyɛ, Nyame compensate ɔbɛyɛ one of the greatest. Yɛde Joseph kɔyɛ, yɛde Abraham, wɔn wɔ kɔ nsɔhwɛm nyinaa Nyame compensate wɔn. Asase wei so yɛde Lawrence ekɔ nsɔhwɛm, yɛtutu ne mɔyerɛ, Nyame compensate na ɔbɛyɛ president. Akufo Addo nom wɔn asɔfo a yɛde di wɔn atam wɔn abɛyɛ president wɔn asefoɔ bebree nnipa bebree ɛnyɛ me nko a na mekɔ ayɛ na mbisa awurade sɛ deɛ nti na wɔde me baa in fact ɛbɔ four o'clock na nipa kɔda me ne am robbers cocaine dealers wɔn a wɔn a mennim wɔn, wɔn adebɔneyɛfoɔ, na wɔn oh. ayɛ bɔne, na me ne wɔn ɛda. Wɔn me kɔ a mennim ho hwee, but I count it all joy. Wo a wohwɛ me a woka bi no, mede mo mfon so akyɛm. Even me ba no, sɛsi a menim baabi ɔwɔ. Oh. Human right foɔ mɛpa wɔn kyɛw. Nsɛm bi ba a ɛyɛ wɔn hwɛ ne yie. Ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ nokorɛ. Ɛwaju, ɛwaju polisifoɔ no, moyɛ mo adwuma, nyame nhyira mo. Ba nsɛm no bi ba a, Monhwɛ mu yie because yɛwɔ nkɔda bɔne wɔn wɔn de asɛm hyɛ me ba n'anum but me gyina Nyankopɔn anim ka sɛ me ba no ne maame na abusuafoɔ mayɔnkofoɔ asɔfoɔ wɔn a ɛyɛ me nyinaa no medwe obiara mfom so akyɛ no but wonim ebi a mede akyɛ wɔn ba ne nyame mfa nkyɛ wɔn nti wɔn pie no wɔn ka wɔn nokorɛ nyame mfa nkyɛ wɔn na mewɔ hɔ a na mebisa masɛm yɛde kɔɛ akɔpem supreme court of the land hey. Adɛn? Wonim, mesoo daeɛ na meka kyerɛ me yere sɛ ɔnkɔhu dɔkta ɛɛ eh, ɔnkɔhu ɛɛ ɛɛ lɔya atakyea. Okay. Nkurɔfoɔ sɛ ɔgye sika ɔgye sika ɛna lɔya atakyea sɛ wɔn nkɔ no a ɔba a ɔbɛkyerɛ no adeɛ bi nti wɔn bae sɛ sika sɛ nam sɛ wɔn nkɔtɔn ma agyapadeɛ nyinaa wonim sika kɛse atagyana gye me. Daabi. Ɔba ɔsɛ ɔbɛkyagye me sam thirty five yɛn kan sam thirty five lɔya yɛ anyi me kaprɛ. Hon. Lawyer Akyeampong, ogyina m'asɛm nso. Ɔwɔ Tema, eh, eh, your friend said, eh, Marble House. Ɔno, ɔno nso iso m'asɛm. Ɛna eh, lawyer, lawyer Kumi, Paul Kumi, idi m'asɛm yɛ akyi ya. Wɔn boa me akɔpem Supreme Court of Land. Nneɛma ma quitted and discharged. But we knew before then no, mate asɔre bi wɔ prison hɔ a yɛfrɛ no sɛ the storm is over. Oh. Na me ne dɔm a wohwɛ nkwakorafo ɛte mu ne adeɛ. Nti mebisa Ghana government sɛ, are they true sɛ they are worshiping the living God? They should go to prison. Hmm. Na wɔnkɔhwɛ innocent people, nkwakorafo. Deɛ bɔne po na nipa yɛ a, yɛmfa nkyɛ no. Yɛ w'atemmu o, ɛne yɛde me ne yɛ wurawura me mu ne yɛ asɔfoɔ yi bi. Nipa ɔsɔfoɔ a ɔboa me paa yɛ kum kyakya. Oh. Ɔboa me anɔpa me ne na kɔda prison anɔpa awie oh. anwummere aboa aberanteɛ kɔ no ɔbaa me nua nso akɔ anya hwɛ me dɛ mɛba. Ɛna ɔsɔfo um, bi a yɛfrɛ no jeremia mm. ɔwɔ amasama nyame mmoa ne paa ma yɔnkofo asɔfo no obi a mɛhwɛ me oh. no no no no no me ne wɔn nyinaa nenam but obi antumi ambɛhwɛ me but i have done a lot for many people they set me up but wonim ɔsɔfoɔ na wɔn yɛ saa adeɛ nyinaa no ɔbaa na mene ne woyɛ no mhm. ne ne bɔɛ na ɔne ne te no ne senior brother ɛne ɔsɔfoɔ baako na ɛyɛ adwuma mm. eti maa me kura mɛ so aba kura na me kura na me soro ɛna wɔn set saa trap yɛn nyinaa fi kuro baako but wonim. Ɛhɔ a na mebɔ mpae ara ɛna madamfo bi sɛ menka sɛ meyare ne nkɔ hospital wɔ kurom. Na sɛ ah menyɛ saa me deɛ menyɛ sɛ papa wei ntumi nyi me deɛ a menkɔ menkɔ da but every week bia na mekɔ eh, mekɔ hospital Samara clinic tama menkɔ prison no menkɔ problem no broni na ɔwɔ malam no but yɛ nyankopɔn te hɔ paa enti Ɛhɔ mese me dɛ menkɔ hospital hɔ. Nti mebɔ mpaa na meso daeɛ sɛ yes yɛse menkɔ condemn cell hɔ baabi yɛ kum nipa no yɛsɛ menkɔ akyire hɔ na mɛkɔ akɔte ahaban bi hɔ mehu wolman bi ampa mesɔreeɛ no mekɔɛ no mehyia wolman bi nso wolman na wobɛyɛ deɛ ha no so mebɛte ahaban mekyɛ obiara sika wɔ hɔ nti ɔhɔ a no so meba na Ɛna no meda wo ase sɛ ɔkyerɛ me adeɛ so no problem ɛyɛ ano aba na me sɛ wɔn mu ana ahaban yɛ no so o ɛyɛ amɛpɔ sa mebɛkɔ court nti sɛ ɔbɔnsɛm biara kuta ma sɛ mu a ɛbɛsɛe na me sɛ okay ɛdi me nso ɔkɔeɛ no gyaa no kwan na mete werɛ no bi ɛna mekɔ posaeɛ Ɛna mede fra nsuo na mede dwareɛ. Ɛwɔ mu a na masan akɔte na mɛso da sɛ memfa bi nti oil mu nti mede hyɛ oil mu ɛna mede bi starte sɛ menku na mede sra me fra mu mede yɛ a ɛti da a yɛbɛ da a wɔnkɔ kɔɔto no Ɛhɔ no ara, ɛna twelve o'clock, menam hɔ ara na mete sɛ wɔama me radio so ama me acquitted and discharged. Hey. Enti saa nku no ɛne wei no mebaeɛ no meto ne di sɛ kowa di kowa. Enti since a mesra saa nku no bɛpem nnɛ no menkɔ hospital bi mu. Ɛyɛ wo da yɛ so ma hann na wohu sɛ obi onuma bi te aposa na ɔkyerɛ wo. Enti mede ayɛ nku a yɛfrɛ no kowa di kowa. Mhm. The whole Ghana nkorɔfoɔ pere ma menim obi a mama wasra bi a yɛkɔyɛ no operation yɛanyɛ no nneɛma be ɛyɛ bebree ɛyɛ adwuma bebree sɛ mede no ɔyere ma na mede so ɔde ɔde sɔ ha na sɛ obi bɛpatu wɔ abrabɔ mu a come hot me ɔno asɛ ɔde ɛmo bɛgu fam ama mmoa wɔn adi wɔn di wie a ɛmo anaa aburo aburo bi biribi a ɛyɛ ɛmo adea Sɛ ɛnyɛ wo dea koraa mpo a, wubehu sɛ mmoa no bi awu, na wɔn de asesa wo hyɛbrɛ. Enti nea Nyankopɔn de akyɛ me no, mankɔ nsɔhwɛ no mu kɛkɛ, but megyina afidie kɛseɛ wɔ so aka kyerɛ KFM TV, eh, KFM TV sɛ obiara nhwɛ, mode nsɛm aba. Ɛnnɛ dua yi, wɔ Yesu dim, mayi saa asɛm nyinaa ɛtoo me no. mayi afiri mu mede akyɛ meba wo na wohwɛ me o wo ma me o w'abusua dɔm o madamfo sɔfo sɛ wo sɛ mekyia wɔ daa wo sɛ yɛyɛ fine bible nti mede bɔne biara kyɛ mo hmm. obiara nso makoma mu yɛ fitaa te sɛ adeɛ wei mewɔ m'asɔre dan mu a mebɔ mpae ma mo daa monnim anka monkɔyɛ but eh, mo mo hwɛɛ no baabi a mode mo kɛɛ no so akɔda nhyira ɛnɛ nyame ayɛ me kɛseɛ ɛkyɛn nka no mɛfa kwan so asrɛ ghana government sɛ odidi wie a ɔne n'apamfoɔ no wɔnkɔ nsa wɔn prison people are suffering there boy bi a yɛfrɛ no awuku ɔne obi di agorɔ ɛna ɔsɛ yɛm sɛ ne nsa bɔ no owuiɛ from 15 years wada mu abɛfim 58 eh, about 50 something years Mo a wɔka Nyame asɛm paa, deɛn bɔne ne yɛmfa nkyɛ? Enti mobɛtumi aka sɛ obi nyɛ bɔne da wɔ ɔman yi mu? Na wɔkɔ, na Mediafoɔ no nso wɔkɔ, na mpanyimfoɔ no bi ne wɔn kɔdi nkɔmmɔ, na yɛse, Wɔn a yɛbɛyi wɔn bɛsɛ one week no, prisonfoɔ no wɔbɛka sɛ biribiara yɛ okay. It is not okay. Mese, me challenge Ghana government sɛ, nankasa mfa ne dɔm ne sogyafoɔ Etu wɔn kɔ inside wɔn kɔ hwɛ baabi a nnipa mma da. Na awerɛhosɛm sɛ government aban mpanyinfoɔ yi nyinaa obiara ni hɔ a ɔda hɔ bi. Wɔn a ɛda mu paa yɛ asɔfoɔ. Wɔn a ɛda mu paa yɛ sogyafoɔ, polisifoɔ, ɛna driverfoɔ, car dealers, ɛna ɛɛ wɔn a ɛɛ ɛtɔn asase. Wɔn nko ara na ɛkuta ɔman no mu bɔne. Oh, but wonim, mebisa Nyankopɔn sɛ deɛn nti na wei aba, but Abraham, tam a yɛde Abraham ka kyerɛ no sɛ ɔmfa ne ba koro nkɔbɔ afɔre no, eh, na wusie na Nyankopɔn pɛ sɛ ɔbɛtumi de nantwie kɔ akɔbɔ afɔre adaadaa Nyame. But ɔde ne ba koro no kɔbɔ afɔre no, Nyame kasae. Enti, me asɛm no too me no, na I'm not ready to pay even eh, bribe ne sɛ mɛkɔ mekɔɛ papa nso kyerɛ ne to bi because woka nsam 90 verse 4 a ɔsɛ mfie apem yɛ nyankopɔn ahyɛm da koro sɛ me makɔgye aduro na mede bible ahyɛ ase nyankopɔn fa akra dɛn se mapɛmpɛm sɛ na asɔfoɔ no bi ka sɛ ka sɛ w'ani afira na wɔn de gye mpempem no hwɛ wonim woba ma asɔre fie hɔ a mewɔ pata ase pata kɛse ase o Me me nsi asɔredan o m'ani mmere hwee efi sɛ ɛhɛn sika no me ma kyɛdeɛ no me ntɔn wo ba me hɔ consultation me nyi sika me nku no ɛsa obi a wabɔ dam obi a ɔyɛ stroke bɛma ne ho nni hɔ menim nneɛma bebree but wo ba hɔ wotɔ kɔlɛs na fine ɛnna mmere onyame nka obiara koma. But mɛfa akwanya yi so sɛ Emmanuel Badu Kobe Nyame nhyira no papa no menim no da mekɔ n'asɔre Nyame wisu no ɔhwɛ ɔsɛ wo ne woyɛ sɔfo ɔm sɛ ane ɔka ma asɛm sɛ ampa kɔlɛsen a wɔn toto yɛ nankasa kora ni onim ano ne wɔn kyekye ne sɛ na ɔde maa no wow mefi hɔ agya dan no nso boa me Nyame mmoa hɔ but mepɛ sɛ meka kyerɛ Ghana asɔfoɔ ne akristofoɔ sɛ atamu da no ɛwɔ hɔ paa Enti momma yɛnhwɛ yɛn akwan mu yie. Mɛsan apa aban ne kyɛw, aban ne kyɛw sɛ nkɔ nsa ho mprɛnsi. Okay.
Yɛbɛpa ɛyɛ Ghana government akyɛw sɛ ɔnkɔ Nsawam prison na ɔnkɔ nkɔhwɛ wɔn nneɛma a ɛkɔ so. Um, ɛnkyɛ na dwumadie no ba awieɛ. Papa, um, kwan bɛn na wobɛfa so wonyaa Edin Jesus One Touch. Yeah, Jesus One Touch no. Oh, eh, tama me yɛ adwuma na ɛnyɛ me din. Na mu nipa bi a ɔbɛba me ho biara no, mebɔ mpae ma no a, na ɛyɛ pa na ɛkɔ. Enti mehu sɛ ɔbaa no a ɔbaa no a mogya tu no no mhm. ɔsoo jesus mu na ɛyɛ one touch ɔkɔto obi a ɔyɛ ne frɛ ne no ɔde ntasuo ka ne na ɛyɛ one touch ɛpo ne mframa na ɛyɛ one touch Enti nea baabi a papa yɛ ma me no, na ɛyɛ one touch, ɛnyɛ me din, but Awurade abodin. Enti hwan na ɛde maa wo? Mepakyɛ wo, me, me na mede maa papa, ɛna abɛyɛ me din. Because mensrɛ papa biribi a ɔmfa ama me da. Mebaeɛ onim, mesɛ papa mepɛ instrument, obi bɛtɔ instrument 1.2 billion. Wow. Sɛ memfa nkɔyɛ nyame adwuma. Enti ɛsi a no, obi nso akɔtɔ kaa kɛse a mede instrument bɛgu. Yɛtumi ɛhwɛ e, e, e, advert. woyɛ ɔsɔfoɔ na w'asɔre dan mu dɔ ɛso a ɛna asikafoɔ no yɛ w'adɔe but i'm telling you sɛ nipa bebree wɔ hɔ a nyame afrɛ me nyame afrɛ me paa hwɛ mɛfa kwan nso mese president paa asɔfoɔ no kasa dodo gbegbegbegbe ɔmfa yɛ nyina nkɔ stadium na ɔmfa biribi nhyɛ white handkerchief mu Na ɔmma mmɔ ne yere amaneɛ, na ɔnsi Lea, na ɔnka nkyerɛ obiara. Na asɔfoɔ from A to Z, wɔn a asisi aban apo kɛseɛ, wɔn air condition, I am this, I'm this, wɔmfrɛ wɔn nyinaa mmie mmɛhyia hɔ, na obiara mprofo deɛ ɛhyɛ mu. Wɔn a ɛhunu a, wɔnsisi wɔn asɔredan. Me, Jesus Fan Touch, mɛkɔ akɔfa obiara aborosan de ayɛ me deɛ. Me mɛhu, ɛfiri sɛ mayɛ bi wɔ Virginia ma Nyankopɔn abrɔfo fitaa na ɔɔdɛɛ me nti wɔn na ɛmaa me ataadeɛ me sɔfoɔ biaa ɔɔdee me. Nti o o o o tro challenge. For the whole nation sɛ I never see any pastor any prophet. Wo yɛ wo yɛ wo yɛ one third. Oh wo kan wo kan limitation one verse three na ɔsɛ me nko ara ne nipa a me nam ɔde bɔneyɛfoɔ abaa no abaa no. yɛ ɔbonsam abaa na ɔka psalm 23 nso a abaa bi wɔ hɔ na ɛkyekye me werɛ enti me nea mɛma kɔ mu no ɔsɔfo bi ankɔ mu wɔn kɔ a they will pay money media wɔn gye sika no sɛ na yɛmmɔ wɔ din but the judgment day there's no bribe bibi wo sɔfa na papa obi bɛka asɛm a ɔka wo boa ɛneɛ sɛ sɛ wo saa yɛ difoɔ wohu adeɛ ɛneɛ ma yɛ biribi wɔ ha ma yɛhu sɛ Bibi sɛ deɛn saa? Ɛɛ sɛ wo se wo turo challenge ɛma ɔmanpanyin ɛmfrɛ the whole man of God nyinaa na yɛmfa biribi nhyɛ envelope mu wo bɛtumi ahu na yɛ sɛ wo hu hu mu adeɛ nti ɛɛ wo bɛtumi ɛde me ahyɛ nkɔm ɛɛ wo wo deɛ na me mɛtumi mɛtumi de ahyɛ wo nkɔm sɛ saka wadwene ma awurade na ɔsoro ahemman aba ɔn papa me dɛ masakyera ma meba meba meba wotie wo sɛ menhyɛ nkɔm nhyɛ ɔgɔ menkyerɛ adeɛ baako a ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɛɛ yɛka miracle miracle ne sɛ ɔde bɔne ni bɛsakra fi ne bɔne mu mɛba bɛkyerɛ mafidi aso mɛba bɛkyerɛ nea ɛbɛma ghana adi yie na makyerɛ nea nti a Akufu ado yɛde no baeɛ man ɛnyɛ na meto maa no but I'm telling you sɛ me deɛ nyame ne me kasa. Woyɛ NPP ni anaa? Menyɛ NPP menyɛ NDC meyɛ Ghana ni. Sane sɛ asɛm a ɛtoo wo a nkurɔfoɔ kaa sɛ wo ne sɛbi wo ba da ne ade nti no, yɛateteete sɛ wode wo nkunu anaasɛ wode oil agu fam adome nnipa bi, na saa nnomeɛ no da bɛn na wobɛsan nso so ayi afiri wɔn so? Medaase, memfaa oil nnomeeɛ. But woka Matthew twelve thirty six a ɔso wɔn anim asɛm ɛna ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛbu fam ɛna woka Zakaria two verse eight a ɔsɛ nea ɔde ne nsa bɛka me ba no de ne nsa aka me ne nkosua meka asɛm na mede sam wɔn ano nnan sɛ curses na ɛwɔ hɔ no nyinaa mmra me so Wɔn deɛ menkɛ sɛ wɔn mesi ne nyinaa mmra me so sɛ mayɛ saa enti menyɛ saa deɛ a wogyegyerigye enti wo a wofo sɛ wonim ho bi no wo nso kasa na obi ahu sɛ ɛyɛ planting wagye sika but sisi a Judas kura to ne deɛ no twɛn deɛ menkɛ sɛ obiara ɛdeɛ ɛdeɛ ɛdeɛ beef ɛna wo ne sɔfo Aah computer man ɛwɔ. Deɛ deɛ.
Wo ne no wɔ wantwi wantwi bi. Mente me ho ase bi aba wo ne no ntam pɛ because Ghana foɔ ɛɛka saa asɛm no. Aah okay computer man ɔbaa me na me boa no. Me na me ma no. Ɔbaa he? Ɔbaa me area mu hɔ me na me ma no instrument. Me ne no ni wantwi wantwi. Ka kyerɛ camera camera no. Me ne no ni wantwi wantwi biara. Ghana foɔ sɛ mo wɔ mente me ho ase bi wɔ mo ntam. Ɛɛ sɛ nipa a ɔno ɔbɛtoo me wɔ me hɔ no me na me boa no. Ɛma ohia biribi a mema no instrument. Ɛnna ɛnna nyinaa me ne no kasa. But me me case ni bae no koraa sɛ ɔno ne gyina wɔ radio so sɛ ɔno na ɔmaa me kɔɔ mu. But efi na ɛkɔ no me daa me mehu na mekyia no. Me deɛ me ɔsɔ ɔnna ma ɔkɔɔ prison sisan. Yes ɔn ɔsɔ ɔnna ɔsɛ temi up. Sɛ aprɛko koraa nso aka. My daughter.
Ɛn wɔn kɔ ntɔkwa yɛn nyinaa gyina hɔ. Radio nyinaa fae but ɛnyɛ ɔno pɛ sɛ wonim sɛ Me, me ne no nni asɛm. Ɔyɛ me nua. Wonim, wonim sɛ menka asɛm kyerɛ. Mebaa yɛ aprɛko ne nua bi wuyɛ. Me, me nidi wɔ abɔnten dɛ o. Mhm. But for me and him to know sɛ medɔ obiara no, enti mekɔɛ no, ɛyi n'ase no, wɔn ano aduane. Aduan a wɔn nyinaa di no, yɛn nyinaa meto nsa di ne deɛ no bi. Kumkyakya abue ne po ne dan ano no, me ne no saeɛ. No ɔa me so me mu. Polisifoɔ na ɛbɔɔ sɛ, Ɔwɔ ne mu ɔkonko, Awurade nka obi ba, na mekɔ so na me ne no sae. Me ne no nni asɛm. Sɛ woka sɛ woyɛ Kristoni, woamfa asɛm ankyɛ a, yɛbɛtena asase wei so. He's my brother. ɛnora kora yɛm sɛ ɛnora kora yɛkyia yɛ ho yɛdi nkɔmmɔ mene ne problem okay sɔfo deɛ twa toɔ koraa ɔman ghana asɛm bɛ na hyɛ wo bo anaa ɛda wakoma so a wonya platform a wobɛka de akyerɛ ɔman no okay nea mɛtumi aka kyerɛ ɔman sɛ wɔn se adwuma ani ha president of the day no ɔntumi nyɛ hwee ma ghana because ɔno nso yɛ nipa te sɛ yɛn na mmom sɛ yɛn yedi n'akyi na nsɛm no a ɛsɛ sɛ yetumi de boa yɛn yere ho yɛ adwuma a, ɔman no bɛkɔ so. President bi ani obetumi aba a, obetumi abɛboa ɔman yi, agye sɛ yɛasesa yɛn suban. Kɔ mekɔɔ Amerika no, mihu sɛ wɔntua tax. Billboard akɛse egugu Ghana ha, me minhuu bi wɔ Amerika da. Billboard a ɛwɔ Amerika no kɛseɛ nie, na wɔde pin bi asi mu. But ɛha, me ne asɛm asi this, that, that. You see? Ɛna afei yɛ dan si yɛ nyɛ fɛ. Ah ɛsɛ sɛ eh wo kɔ Nigeria nnɛ wi koraa eh Ngbor junction kuro ni eh one side nyinaa yɛ aborosan. Ɛfɛ ni ɛtɔ so mmienu a mɛtumi aka sɛ yɛ didi a the way a yɛ toto egu boys na ɛyɛ sakawa no hwɛ obi a ni wa bɛsom Nyankopɔn ɔbɛyɛ sikani ɔnyɛ sɛ wobɛyɛ den wobɛyɛ adwumaden. Because Nyankopɔn yii Job fii nsɔhwɛ mu no, Ɔammfa manna amma no. Saa mmerɛ no na manna no Ɔasisi ato hɔ dada. Enti Ne nsa ano adwuma so na Ɔhyiraeɛ. Wokɔ Carnation ha yi a, aberewa bi a wadi 96 years, eh, Akwasi Sarpong Nyoma, Awurade na ayɛ ne ba baako koraa ka ho, Nana Akua, wɔ London. Aberewa no da ho wɔ Kaneshie market na ɔwɔ ninety six years ne mma asi fie kɛseɛ ama no nso maame no da ho yɛ adwuma because ɔndipɛne ɔpɛn ɔpɔn ɛɛ aban ɛna aban wei ma me wei na wei wokɔto aban ma obi a na afei mu di MP fo n'akyi it it never done eti nea mɛtuma ka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ mo ma yɛn fa yɛn nsa nyɛ adwuma. Na aban no a waba no, aban biara Nyame na eyi no mae, sɛ sɛ yɛnhwɛ n'ahoɔden, papa yi atumi afaete ano aba sɛ nea ɔne wo bedi nko ara mpo a. Minnim no. Yɛn nyinaa fi Akuropɔn. Minnim nea obetumi ayɛ. Ɛyɛ Nana Ado. Nana Ado. Me yɛfrɛ me eh, eh, me nana yɛfrɛ no Ado Kwafo. Okay. Na enti aban no a waba no, ɛnyɛ biribi a obetumi abɛ ne ɔbɛyɛ n'afa mu deɛ, ba majority ne gyina yɛn yɛn so. Okay. Enti Ghanafoɔ, wɔn yɛn yere yɛn ho nyɛ adwuma.